Ejja x-xatt. U ara, skużi l-kelma, iż-żibel ta' turist li jkun hemm. Għandi filmati, noddihomlok jekk trid. Jiġġieldu, jidħlu bil-boat parties, għajjat, jaqsmu bl-addoċċ, jbulu fis-Central Strip, fuq mal-bankina mal-karozzi. Diżastru hekk ta. But it's not a joke. Resident jibgħatli. Jiena, x'nista' nagħmel? Nirrapporta. Nirrapporta.
Inti kellek video ieħor fej eh, kien hemm xaħat qed ibul eh, mela jaqar fonta dir hemm kien. Kwisisana.
Kwisisana. Mela, dik kienet, mela. Eh, ħabar kussjoni ta' dranax li kien joħroġ. Kellna laqa tal-Kunsill,

U nżilt u nieżel ċempilt hemm wieħed jbigħ il-ġelati hemmhekk u biex niċċara ċ-ċempilt biex niċċara ċ-ċempillu ngħidlu prepara l-ġelat. U ma rispondinix. Kien hemm ommu fil-van. Inżilt fuq il-blat u bdejt nara jekk waqaf xi ħireġ u mhux ħireġ. U sa tant ċempilli dan tal-ġelat, Jonathan. U tiela', hemmhekk hemm rampa, titlek u terġa' titla' jew taraġ. U tiela' u mm-hmm. jingħatlu kalla jrid se nibdew bin nisibulu fuq il-blat. U jina għanibqa' miexi. Għadina spiċċat tajjarni badofolu u minn kollox itajjarni, jien dak il-ħin għadt luqa naqta' għadd għax malaj ikun hawn xi resident għax di fil-gallarija llum il-ġurnata kulħadd bil-mobile f'idu jiġbidlek kollox ritratti għadd anke li ma. Tidaj bil-Madonna, balla bil-Madonna, għattila min jgħatla ma tistax tbur fuq il-blat. Bl-Ingliż, għat li cannot piss on uh, I do what I want. U oh. dak il-ħin, ma meta nitkellem għatlu naqta, għanħod l it-trat. U flok, eh, kien fuq video, u ġi video. Għat, uħallejtu. U fatti jina għand il-video, kelli il-video, fej, u dan li kien baħħa, għabat. Dan u l-video, li d-dalla u ġulin. Daku, għaraħ, dar, għaraħ, dar. Xi daħħadek fajnejja. Daħħadek bull? Bull. Fordi daka, ah. daka lija. Għalija eh? il-Ministru tal-Sports, Mr. Batali, u Batal Olympics, għax konna niddu. Kapaċi. Eh? Kapaċi. Kapaċi. Aħba kif ħadek.
Ħadni eżat, u dak kont. Dak hemm 30 metru, hemm 20 metru żgur. U konsular il-fuq.
Dak il-ħin. Għasa ħares lejh, eh?
Slow motion għalija, naqa mużika. ċempit il-lassa, ma respondux.

U bata ġo l-pulizija, dasa dan għadhom hemmhekk, qatlhom, Tinżilx minn hawn, għax se jaħrablek. U insomma, dawn ħarbu. Eh, l-għada ċemplit li persuna, għart li naf minnu tali tali tali, għart li dettalji kollha. Samura tilfu. Mela ma kienux Maltin.
Ma kienux Maltin, ma sanajlek. Eh, u sabu minn omma. On the 30th March kelli l-qorti. Kelli l-qorti, wasalt il-qorti, u nara dan li tefal il-bot, din li kienet. Qed toffendik?
Qed toffendini u qed ixxarrab naqra l-blat. Ommu missieru, qegħdin sow, u għadili Eħe, dak il-ħin jien għad darbnina mit naħfillu. Għax rajt, ma kienieċ għax kienu vodi xibluwa ta' dak il-ħin u kollox, kienet la rusa tiegħu għax għadif flimkien u kollox, wara ġi kellimni u koll, eh, mommu missiru tal-affari tagħhom, kienet naqra bluwa ta' dak il-ħin.